tuna han rel chhung ah kan la chuang mek a chuan kan in khel in khel na hmun tur kan pan mek a ni ka mei dawn ni dawn a aw station khat a la ngai tuna thang khi hi rai a ni chiah hi rai hi rai dawt chiah hi ka mei dawn nia ka mei dawn kan chuk ang ti rawh rema hei kan superstar tur ni hi football ah

Hei a hring tha lutuk aw chuan vawiin inkhelh chanchin kha an sawi tawh la a kim a kip a kim chang zawk in aw ni maw vawiin inkhelh hi nia umm kan lai salam unau te nen zaia enge tokyo mizo kristian chulai te an mahni min rawn sawmna ang in maw friend friendly inkhelh tur kha kan nih vangin hei competition a ni lo a inbir hlimna na kal kan ni tih mai kha ni se tha mai ang a atu aw nia e salam lam chauh tina. Aw falam lam deuh chauh a ni. Nakinah lai lam te pawh hi an ni hei a inpei viau keimah ni lam hian hun kan pek thei lo vang zawk in an ni lam hian fel angreng kan unaute hi maw. Keimah ni lam hian hun kan pe thei lutuk lo a. Tin chuan mi pawh hi kan sawn tawh zawk an ni hi maw. A hma khan min rawn beisei a, an beisei kha kan tih lo tinsak thei lo tun hi vawi hnihna a ni ta. Tun hi chu. kan ti tlang dawn ni hei kan thei tawp kan suah ho ang chu hlim deuhin ania e a tha ti hian hei baka i timeng tha lai inhmuh khawm na party ania nga hei tiraw um te reng mai hei thinlum chhuak theuh theuh te reng mai te reng mai a ram dang ah chuan inhmuh khawm hi awl lo a i kan hun nei te a bikin kan hre chauh a japan ah chuan hnathawh hi

Mahni buai buaiin hna lamah kan buai a, ni leng meuh meuh hi ni bawk se kan hna thawk te kan hna thaw hi.
Chuan hei field lam kan pan mek a, chuan hei tuna rawn u nite'n a rawn sawi kha kim chang viauvin ka ri ka hria a, chuan hei field lampang kan han kal ang a, ih leh lampang pawl te pawh kan rawn ti lang veng chu, chuan hei keini lam kal hmasa lam an awm tawh kei mahni lam atang pawh hianin vawiin inkhawm bang kan nia hei. kan han in ti khawm leh nawk nawk a hei a hlimawm dawn khawp mai futsal na hmun kan thleng a tah pawhin dah theih thung lawm ni? Kan pheikhawk kan phelh sam sam a. An lut ang chu lamah sawn hei eh Ben atang rawh aw hmm in la fit nasa bawk a chak ngei ngei tur ni ringawt mai ni kan au nasa dawn mai sia maw zam re reng suh aw lo hawi ve la hoi Ben hmm chang rawh aw Ben ropui lutuk kan nih dawn hi kan au nasa khawp ang.

club house a nih chu helai hmun hi nia chuan a hmun tak chu saw lama piah lamah sawnin awma number in a in peh a a hran theuh a awm a chu lam chu kan pan dawn e chuan kei hi hi mimi te i ni e super model a nih hi a lar a nia japan ah chuan hei lar lutuk lar lutuk han in post lawk han in post lawk rawh le engkim hliahthiam a nia fashion show ah te hian kan chhuah thin a. min ti mual pho lo thei khawp mai i kawng chung a ni a hei a nghet chak khawp a lian khawp mai a umm highway kawng a ni e chuan saw hnuaiah eh a hnuaiah sawn tih saw saw inkhelhna hmun an siam chu eehh aww kan binkhin dawn sia ka hmu phurh lawk.

Kar bîn kan hawh avangin hei a lian teh chiam chuang lohna chu darkar hnih kan hmang thei dawn chuan hei e zaiat te thanga te hahlu te a sirah han en thei ang chu chu a sirah sawn e an nuam nasa mai saw ehe an va jersey bik ve.

Aa kan fit tha tak tak ania aw tunahan mizo leh valam angin an inkhel dawn a a hming khan chu mama maw si alo alo alo rel char char inkhel tur emaw intih enge ball char tu tur an ni.

Tunah hian Falam Lamunau te leh Mizo hmingin an inkhel dawn Mizo angin an inkhel dawn a chuan chumi zawhah chuanin ih a inpawlhin an inkhel leh dawn nih chu an ti fel mek a hei hmuhnawm khawp ang. Hei dar sarih chang chuan a beng chhen thei tawh lo an tia a bulah khianin khi apartment hi a awm teuh a chuvang chuan a rem chiah lo a nih hmel a mahse tun han dar ruk leh inut sawm bawr vel a ni a a hun chu la tam deuh theuh e kan la beng chheng thei.

Goal leh ta. Anti goal ta tlat mai ti khan 1-0 mo. Minute tu ma goal khat na chua ta phot ani chu kai ni lam hian.

two zero an nui lo theih loh kha ka chuang hawi rawh minute lima in vawi hnih an chhuah ta tlat mai nih chu awle awle an rawn pe leh mek a.

E unite a chang rawh le chang rawh awii a khal out thak bawk sia oh umalo ka chhuah leh taww tikhan three zero tawh tiraw awii ha ah avan chang rawh u aw zai teh ui ball a chak deuh a nih a um pha lo aw so aw a rawn kal leh tawh ui ui ui pe chho rawh pe chho rawh pe chho rawh Oh, Shanti, Shanti, come on, Shanti. An hual chi. Oh. Voi khatal chu han ti gol ve te u. A be don tha ge mai. Oh, kan ni nge. Kha kha kha. Oi, defense lam kha.

Locks a nih chu Aw in lo au ve lo nih kha thlak dawn khan Ehe min in ka chu ka vawi li chhuah ka chu a nih em em lo te te chu chu lawm zo ah nawlh chu maw hahaha Ole hriat ta hriat ta. Oh oh thiam pui pa hriat ta lut ta. Tuna hian ingen anang ni hei pathum vel an han in thlak a. Enge kan an chhoh dawn.

An ti ve te u an che thei thlawt lo ka lo chang bawk si oi vui khat pawh la goal bawk si lo nia pakhatah chuan fit lohna lang.

han ti goal ve teh u a bei dawn thlak teh ru a hei an chang thei thlawt lo a ni ball hi maw an chanve chhunah hianin-- An chuh leh zel bawk sia hei an la hlei thei lo nia tlem chuanin a tir ai chuanin a zia ve hret hret e a tir a kan chung te kha pu lo a aww hau tleta.

Kinah report rawt pe leh a. Fans te lam an rawn la phei kim lo a, hei kan pahnih tlangin kan awm a chuan tunah saw chhung lamah sawn an inkhel mek a, saw lam pawh saw tah sawn inching khan an ti goal ve a, awi kan lawm lutuk hi kan au ring ber. Zero zero atanga en lo chuan min pet pet ang tih kan hlau bawk sia.

Chu zan tlang lutuk kan nawi tak. Kan in lungrual thin khawp a nia ti hian a lawm awm kan a nuam khawp a nia. Report lo pe la. Minute khat second sawm thum. Um a nia chu minutes an pek ve la. Falam kha goal ruk maw? Aww. Mizo kha goal sarih.
Yes goal sarih kan lo ni der ve tawh a nih chu.

tuna goal goal a goal goal a nih tawh ang a va pawi ve last goal ah rawn awl leh tlat mai seven seven kan lo chang ve viau mahse heng ichin khan five one an nih lai ai kha chuanin five one an nih lai ai kha chuan seven seven han ni chho ber chu kan chhuang hle mai
kan chhuang tho tho cheu aw.

Aw tunah all seven all in seven all in ni e kan chuang khawp mai cheu hei aw nia enge enge an enge an
keeper kha thiam khawp mai uni te a
keeper tha khawp mai khawih sibei lian chi kan lo sem nia lawmawm lutuk e

Hlo deuh tlat vawin chu tih rawh a hriat. Che ta har deuh niang.
Zing tin tlan a ngai tawh anih kha. Hei in in an han in deuh sap sap ang a. Hei kan nula fel in tur lo sem char char a ni. Hei! I i nu i nu.

Ho te khan ni e hei te hian than lak sak lawk a chuan kei ni lam pawn la veng chu tha lai in tha hnem reuh khawp mai in tam khawp a ni hei mizo lam mizo lam atangin hei ho thawk chhuak ho an ni e. One two. Eh uar si a. Eh voin chu Oscar e sama de star top. An tok che khop mai hei seven all in ti thai sha me. Okay.
Okay.